Ule chi bai vek ule. Tun tum chu Google Lens hman tangkai dan chi hrang hrang i han sawi ve thung teh ang. He application hi i la nei lo nih chuan Play Store ah khan a han lut ang a, tah hian Google Lens tih i zawng ang a. He application hi nia i la nei lo nih chuan-- i download ang a, hei hi Google Lens kha a ni a, Google Lens ah khan kan lut ang a, hetiang hian a lo lang ang a, Google Lens hman tangkaina hi chi hran hran a awm a, a hmasa berah chuan camera atanga thil zawn nana hman tangkai dan hi. Hei hi lighter a ni a tiang hi kan zawn duh chuan he laia thlalakna hi kan han hmet ang a chuan hei hian kan focus ang a chuan hei hi kan zu hmet ang a tikhan a in capture ang a chuan chi hrang hian a crop theih a. khan ah hian khaw panga hei chuan hei a ang kha awlsam deuh in ti khan a rawn zawng chhuak ta mai a internet kal tlang khan google kal tlang khan hetiang kan thlalak a kan zuk hmeh ang kha ti khan awlsam deuh in a rawn zawng chhuak ta mai a ni heng te pawh hi lo zawng chhin duh tai la. tah hian an zi hmet leng a tikhan a in capture ang a hei hnuaia hi google kal tlang kha an ah ang kha hei a man zat te a awmna site te a rawn lang nghal mai a ni hei flipkart ah te amazon ah te tih ang hi a awm a tikhan kan en chin zui duh chuan kan zu click ang a awlsam deuhin a zawn theih a ni. kan hriat tur chu kan thlalak dana zir khan kan camera in a hmuh dana zir khanin a ni lo pui pui te pawh a zawng chhuak theih a thlalak dan hi uluk pawimawh a ni aw tikhan Google lens atang khan camera hmangin thil chi hrang hrang awlsam deuhin a zawn chhuah theih a chu bakah chuan thlalak awm sa hmanga thil zawn dan. kan sawi leh thung ila hei tunah hian screen shot folder a hmu mek a hei hi view all hi kan click chuanin kan screen shot zawng zawng khat hian a en vek thei a chu bakah chuan hei a hnuai ah hian kan image zawng zawng kha a lo lang bawk ang a chuan helai hi kan zuk click chuanin kan gallery a folder hran hran kha a lo lang ang a hei ti hian khata thlalak awm sa kha-- entir nan hei hi lo zawng ta ila an hei hi kan zuk hlik chuan hemi thlalak lem leh a mil pui a an pui chi hran hran kha hei ti hian tikhan awlsam deuhin a zawng mai a heng te pawh hi an zawng ta ila tikhan yma flag leh a kaihnawih a an pui chi hran hran kha google kal tlangin ti hian awlsam takin a zawng chhuak mai a ni. entir nan hei hi lai king a ni a lai king lem hi kan han zawng chhin ang a tikhan amah in automatic in a in charge mai a hei a an pui chi hran hran kha a awm ang kha mi thlalak in ni thei awm ang chi hrang hrang kha ti hian a zawng hmu nghal mai a ni. hei zirlai te tana pawh tangkai tur homework hemi homework atang hianin mathematics equation leh eng eng emaw ka tiang solve na te pawh kha a zawn thei a chuan hei shopping a awm a hmun a zawn thei a dining te pawh a zawn theih vek a tax a zawn thei a thuziak atangin a zawn thei a. text ah hian kan click anga chuan hei take a photo of what's to copy tih inziak a kan zawn duh lai kha thla kan la dawn a ni tikhan thla kan la anga chuan kan duh lai tak kha duh chuan select all hi a click theih a. duh chuan kan duh lai tak kha kan zalong press anga tihian duh lai tak kha a select theih bawk a chuan kan duh chuan kha kha a ngaihthlak thei a ni kan chhiar tir thei a ni hei listen tih hi kan zu click chuan kan chhiar tir dawn a ni. Guidelines for Departmental Appellate Authorities. State Public Information Officers and State Assistant Public Information Officers on the Right to Information, ACT, 2005. Ti khan a chhiar tir thei a, chuan kan duh lai kha kan Zulawngs Press anga hemi chin chauh hi kan duh chuan, chuanin duh chuan kawp a text kha a copy thei a. chuan a translate theih bawk a ni khami kha kan research chuanin hei rti guideline kha ti hian a rawn zawng hmu nghal thuai thuai mai a google kaltlang khan chuan copy text hi kan ze hmeh chuan ti khan kan clip board ah a in copy ang a kan duh chuan hmun dangah kan paste thei bawk a tiang khan text atang hian-- a rawn theih bawk a, chu bakah chuan hei ta hi translate tih awm a, heta tang hianin kan lehlintir thei bawk a ni, translate hi kan zu click chuanin umm Ram Chanchinbu hi ami hi kan lehlintir ang a, tah hian English in a translate theih a, bakah hian hei hi kan zu click chuanin hei translate na tur kha language hran hran kha Google translate a awm zawng zawng khan translate vek thei a. a detect language khan hur te khuan english in a rawn in translate ta mai a ni google lens kal tlang khan khan awlsam takin google lens hmang khan mizo tawnga thu inziak pawh kha ti hian english in ah kha application hmang khan google translate hmang khanin a translate mai theih bawk a ni text atang hianin. ih helai thu ziak hi helai thu hi hmun danga ah chanchinbu a thu in ziak hi hmun danga lo thawn chhuak duh ta ila tia keimahni a type chawp ngai lovin he text hi kan copy anga hmun dangah khan tikhan awlsam deuhin a paste theih bawk a ni hengte pawh hi khulai thu khu kan zu copy duh chuan hei text hi kan select anga. chuan ta tang hian a thlak an lang a khana thlak an la ta ah chuan kan duh lai taka kha helai chin chauh hi kan duh chuan kan zalawng press anga tikhan kan duh chin kha ti hian kan select anga chuan kan duh tawk kan select hnuah-- Copytex tih hi kan zuk dik anga Copytex tih khan a in copy ta a kha chanchin buathu inziak kan copy a kha hmun dangah khan an paste chin ang entir nan whatsapp ah chanchin buathu inziak kha google lens hmang khan kan copy ta a. chuan whatsapp ah tah hian kan han paste sin dawn a ni chuan helai paste tih lo lang hi kan zui hmet ang a hei chuan duh chuan kan post nghal thei a google lens a. atanga kan text kan copy kha chanchin pawh kan copy kha hete type ngai lo khan google lens hmang khan ti khan awlsam deuh in text kha copy theih bawk a ni awle ka ti kha google lens hman tangkai dan ah tlangpui a kan han sawifiah theih chu ni sela he video hi thlir tu ten in lo tangkai pui a in lo hlawkpui ngei ka beisei a inzavaiin duhsakna ka hlan cheu a ni.